Gudden Owend bei Dikrich TV, haut aus dem Nationalen Militärmusée. Hei nämlech si se zur Zäit am gaangen eng nei temporär Ausstellung opzeriichten, déi sécher munch Leit interesséieren dierft. Eis zerschloen Dierfer nennt sech dat Ganzt an duerfir hu se hei am Musée och dierfen esou richteg zouschloen. Zäit fir en Ëmbau an deem neien Deel vum Militärmusée, do wou zënter dem leschte Jor och temporär Ausstellungen ofgehale ginn. D'Duff Boys hunn also missen eraus, well déi nei Ausstellung Zur schloen Dierfer dréit ëm d'Zäit nom Zweete Weltkrich, wou Lëtzebuerg an och Dikrech rëm hu missen nei opgebaut ginn. Am Musée hu se duerfir awer mol fir d'éischt missen zerstéieren. Fir esou anschaulech ewéi méiglech ze sinn, gouf nämlech eng Kuliss mat engem. Vottissenhaus opgeriicht. Jo, a bei mer do ass elo den Direkter vum Militärmusée, de Benoît Niederkorn. Gudden Owend. Schéinen Owend. Hei sëtze mer elo an där wonnerschéiner Kuliss an Dir hutt Iech hei esou richteg gutt defouléiert och, hm? Jo, op alle Fall. Also wou mer d'Thema fir d'éischt um Pabeier stoen haten, do war natierlech, wann eppes futti ass, da muss de dat iergendwéi och nostellen, datt d'Leit dat wierklech kënne sech a sech eranzéien. Jo, an wat mir am beschte kënnen am Musée ass Zeenen nobauen, an ech mengen et ass eis gelongen wou mer elo hei sëtzen. Dat hei ass elo net dat eenzegt wat gewise gëtt. Op wat kënnen d'Leit sech soss nach astellen? Natierlech ass de Sujet u sech d'Rekonstruktioun. Wou mer fir d'éischt emol an d'Archive vun der Gemeng Dikrech kucke gaange sinn, hu mer gesinn, dass immens vill Pobeier, dass wierklech e Pobeierskrich ginn, fir déi Saach erëm opzebauen. An dann als Musée muss natierlech och d'Fro stellen, wéi kann ech déi Geschicht mat Objeten erzielen? An effektiv war dat de grousse Problem do ginn, well dat ass eppes aneres, wéi wann s de e Krich erkläers a Form vun den Zaldot mam Helm an allem Drum und Dran. Hei brauchs de kleng Objeten, Storyen, déi d'Leit dann haten, mat deem, wat se iwwerhaapt nach iwwereg haten. Well et heescht jo, wann alles futti ass, ass alles futti, dann hues de net méi vill. Mir hate jo ënnert anerem en Opruff gemaach iwwer d'Dikrecher Gemeng, Iwwer d'Zeitungen, wou och dunn kleng esou Saache erakomm sinn. Mir schwätze wierklech hei vum de leschte gudden Teller vum Porzeläin, deen aus dem verbrannenen Haus erausgezu ginn ass, beziehungsweis och en Dokument, datt do d'Madamm sech mat engem auslänneschen Aarbechter bestuet huet, deen am Fong, wou mer wäerten nach vill méi driwwer erzielen, aus der Schwäiz komm ass, fir ze hëllefen, erëm opzebauen. Dat heescht wierklech esou kleng Geschichten, déi wierklech am Mikrokosmos stattfannen an déi ni erzielt gi sinn. An et war wierklech eng Challenge, fir déi Saachen ze fannen. Et kommen elo, et si wierklech Saachen zesumme komm. Ze vill wëll ech natierlech net verroden, mee et sinn immens interessant Objeten, déi mer wierklech vum Späicher fonnt hunn, déi do säit 70 Joer loungen a kee méi gesinn huet. D'Ausstellung, déi geet vun 1944 bis 1960. Firwat hutt Der schonn 1944 ugefaangen? Dat hu mer wierklech, ech hunn dat wierklech esou dragesat, well ech mer erhofft hunn, datt d'Leit sech géifen d'Fro stellen, Wisou 44? Well mir schwätze jo vun enger Ausstellung, déi soll nom Krich, also d'Nokrichszäit erklären. Et muss een awer dann ëmmer preziséieren, datt mer, wa mer zu Lëtzebuerg sinn, dat ass zweemol befreit ginn, et ass quasi zweemol wat d'Enn vum Krich hei, well am September 44, wou mer all Joers grouss dru gedenken, wou d'Amerikaner an d'Stad komm sinn an dunn och den 11 September heirop op Dikrech komm sinn, Do war fir déi Leit dee Moment de Krich hei eriwwer. Et huet kee méi dru geduecht, datt hei nach iergendwéi géif eppes stattfannen. Mee d'Ardennenoffensiv huet dat Ganz erëm zeréckgeheit a grad d'Thematik Krich ass du voll zeréckkomm. A soumat dann domadder ze dinn, datt mer dann enk am September 44 eis befreit gi sinn, beziehungsweis am Januar oder am Februar 45, wou d'ganz Land da befreit ginn ass, du war de Krich an deem Sënn, wou den Zaldot, dee kämpfe komm ass, den amerikanesche Zaldot, Do war et, d'Kampfhandlunge war eriwwer, et ass net méi geschoss ginn. An domat fänkt am Fong d'Nokrichszäit un. Mee et ass, wéi ëmmer erëm gesot, et ass en Iwwergang. Du kanns net einfach e Schnatt maache mat engem Datum, mir stinn den Dag drop op an et ass fäerdeg. Dat gëtt et net. Dat Ganzt ass jo och eigentlech eng gemeinsam Ausstellung zesumme mam Geschichtsmusée. Wéi hutt Der Iech do organiséiert, Dass sech déi ganz Expositioun net iwwerschneit. Naja, also d'Karin Welter mam Geschichtsmusée a mir hei mam Militärmusée, mir hate schonn e bëssen Erfarung, wou mer aner kleng temporär Ausstellungen opgebaut haten, déi extern heihinner komm sinn, wou mir dann d'Objeten zesummegedroen hunn. Sou hu mer dann och hei gekuckt, datt mer ons d'Thematik géifen opdeele vun der Rekonstruktioun. A mir sinn dunn op d'Idee komm, ma komm, mir maachen mam Musée, mam Geschichts-, mam Militärmusée, pardon, Hei ëm déi grouss Geschicht, Wéi huet d'Regierung erëm ugefaangen, alles ze organiséieren? Wéi ass de Ravitaillement erakomm? Wat fir eng Leit hunn aus dem Ausland souzesoe gehollef, fir Lëtzebuerg erëm opzebauen? Dat traitéiere mer hei an der Makrogeschicht, wéi sech dat da nennt. An d'Mikrogeschicht gëtt am Dikrecher Geschichtsmusée gewisen. An dat wëll heeschen, mir weise wierklech d'Geschicht vun ënnen, vun Dikrech selwer. Wéi war Dikrech futti? Wéi ass Dikrech gehollef ginn? Wéi huet d'Gemeng am Fong an der éischter Phas probéiert, de Leit ënnert d'Äerm ze gräifen, mat deem, wat si iwwerhaapt och nach haten? Well hir Administratioun war jo an deem Sënn och vun deenen Däitsche scho laang gekapert ginn, iwwer véier Joer Besatzungszäit, a si hu misse kucken, dat erëmzekréien, fir de Leit hei erëm ze hëllefen. Wéini soll dat Ganzt da lo starten? Also mir hunn natierlech och wéinst Covid si mer och e gutt Stéck zréckgeheit ginn, besonnesch fir Interviewen ze maachen, well déi Leit, déi déi Zäit materlieft hunn, vulnerabel Leit sinn, si mer natierlech net méi bei déi gaangen. Esou ass dann och zoukomm, datt villes anert sech ëmmer méi zréckgestallt huet, well mir hunn ëmmer méi gesinn, mir brauchen Informatioune vu sou Leit, fir och déi Geschicht lieweg ze erklären an net nëmme fir Statistike vun zerstéierten Haiser ze weisen am grousse Ganzen. Sou si mer da elo endlech um Punkt ukomm, datt mer elo Enn November, Ufank Dezember e fixen Datum wäerte mer fir d'nächst public maachen, wou mer dann och déi lescht Problemer nach behuewen hunn, wou mer verschidde Saache wierklech scho probéieren op der leschter Minutt awer nach och duerzestellen, well wou ech mer soen, dat muss nach drakommen. An dat ass besonnesch wéinst den Interviewen mat deenen eelere Leit, wou mer da elo wierklech d'lescht Woch nach Suprae haten zu Dikrech, déi Geschichten erzielt huet, wou mer net erwaart hätten, datt mer dat nach iwwerhaapt géife jeemools eng Kéier héieren. An dat wëlle mer wierklech nach mat drabréngen. Ech soen dir villmools Merci, nach vill Succès mat ärer Ausstellung. Groussen Event de leschte Mount, dat wor d'Aweierung vun der neier Liichtathletik-Lafpist an der Rue Mäerten. Dräi Joer laang hunn déi Aarbechte gedauert. Nieft der Lafpist ass nämlech och de ganze Stadion enger kompletter Revisioun ënnerzu ginn. An d'Resultat, dat ka sech weise loossen. 25 September 2020 bei der Sportshall an der Rue Mäerten ass grousse Besuch ugesot. De Sportsminister Dan Kersch ass fir déi grouss Aweiung vun der neier Lafpist ugereest. An dat aus guddem Grond, d'Gemeng huet nämlech hei richteg vill investéiert. Et dierf een deemno houfreg sinn op déi nei Errungenschaft an awer och erliichtert.
Déi éischt Kéier, datt de Belag vun der Lafpist elo ersat gëtt, vun 1984 bis 2019 si 35 Jar, huet deen alen duerchgehal. An ech mengen, zum Schluss ass en och bis op de leschte Millimeter ausgelaf gewiescht an et war Zäit ginn, fir dat ze maachen. Investéiert gouf virun allem an d'Lafpist, déi eenzeg am Land iwwregens mat 8 Bunnen, déi elo och nach dee selwechte Belag huet wéi den Olympiastadion zu Berlin an domat e wierklecht Glanzstéck vun Dikrech ass. Awer net nëmmen, bei dëser Renovéierung gouf nämlech och dovu profitéiert fir d'Fussballterrainen frësch ze man, eng nei Buvette opzeriichten an e Fitnessall fir d'Sportler an der Hal anzeriichten. Eng Rondumerneierung, déi am Ganzen zwou Milliounen 918.000 Euro kascht huet. Ech mengen, dat ass eng laang Traditioun hei zu Dikrech-Dikrech. Et ass eng Sportsstad geweecht, och eng Kulturstad ëmmer. An dat war politesch ëmmer parteiiwwergräifende Konsens, datt an déi Infrastruktur soll investéiert ginn. Éischtens emol och well d'Schoul dervu profitéiert, awer och well mer well mer eng grouss Veräinstraditioun hei zu Dikrech hunn, datt dat ëmmer en Invest war, dee vill gefrot ginn ass an deen och ëmmer ausgenotzt ginn ass. Awer esou en Invest ass natierlech keng Klengegkeet an duerfir gouf et bei der Inauguratioun och e grousse Luef vum Sportsminister un d'Gemeng, déi et net gescheit huet an d'Zukunft vun der Populatioun z'investéieren. D'Gemenge sollen och dierfe Scholde maachen, Awer de Staat misst natierlech och säi Rôle iwwerhuelen a säin Deel zu esou Invester bäidroen. An dësem Fall elo iwwerhëlt de Ministère souguer 40 Prozent vun de Käschten. Et ass jiddwerengem kloer bei deene Präisser, déi haut fir esou Anlage gefrot ginn, dass d'Gemengen dat eleng net kënnen droen. An dofir ass de Staat do, fir mat Subsidien ze hëllefen. Hei si mer an enger Situatioun, wou och nach regional zesummegeschafft gëtt. Deementsprechend gëtt de Subsid dann och an d'Lut gesat. Et ass och kloer, datt e Mann wéi de Buergermeeschter Haagen natierlech probéiert, esou vill wéi méiglech dann och vu Säite vum Staat ze kréien, well en ëmmer e Bléck op seng Gemengefinanzen huet an op där anerer Säit awer och offensiv wëll an d'Sportinfrastrukturen investéieren. A well déi Kollaboratioun Gemeng a Staat a punkto Sport esou gutt funktionéiert, gouf et dann och gläich d'Demande vum Buergermeeschter, fir och an Zukunft an deem Beräich op d'Ënnerstëtzung vum Staat kennen ze zielen. Grad am Kontext vun der geplangtener Nordstad-Fusioun misst een un déi néideg Infrastrukturen denken, an do géif sech d'Rue Mäerten och fir weider Projeten eegnen. Mir hunn hei Potenzial, fir nach weider Infrastrukturen ze setzen, souwuel am soziale Beräich, ech denken Internat, souwuel wéi u Sportsinfrastrukturen, an ech denken do un eng Piscine, an ech denken do och, an eng Sportshal. An dofir ass et och wichteg, datt de Staat elo d'Piscine eng Kéier hei renovéiert. Et ass schonn dem Staat seng, datt en do an de Match geet, fir dat ze renovéieren. Wann dann d'Hal um Härebierg fäerdeg ass, kënnte mer dat zesummen ugoen. Ech wëll awer elo scho soen, datt mer wäerten e Projet eraginn, fir an der Rue Mäerthe weider Infrastrukturen ze setzen, well mer och Lycée bäikréien an och d'Lycéeën déi brauchen an d'ganz Regioun am Kader vun der Nordstad. An ech hoffen, datt mer do, Op d'Ënnerstëtzung vun Iech, dat weess ech, awer och vun der Regierung kënn et zielen, fir dat kënnen ze maachen. An dee Wonsch schéint dann och an Erfëllung ze goen. Wéi eis de Minister nach um Owend selwer versécher huet, géif ee schonn elo iwwer d'Renovéierung vun der Piscine nodenken an esouguer eventuell e ganz neie Projet fir dës an d'A faassen. Zanter net mol dräi Wochen huet Dikrech en Citybus. Vum éischten Oktober un mécht de Louis-Express et méiglech, datt och d'Leit aus de méi entleeëne Quartiere vun der Stad ganz relax an de Stadzentrum kommen. An direkt um zweeten Dag huet och de Schäfferot vun Dikrech vun der Geleeënheet profitéiert, fir deen neie Service auszeprobéieren. Den zweeten Oktober war fir de Schäfferot vun Dikrech e ganz besonneschen Dag. E Projet, deen déi Responsabel scho laang an der Maach haten, ass endlech wouer ginn. An duerfir hu si sech et net huele gelooss, sech och selwer vum Resultat z'iwwerzeegen. Zesumme mat enger Commerciale vu Voyages Simon, déi déi Busse fueren, gouf also virun der Dier vun der Gemeng eng Testfaart lancéiert. An den dräi Häre vun der Gemeng schéint déi kleng Sprëtztour ze gefalen. Si wäerte sécher deemno och selwer an Zukunft vum Service Gebrauch maachen. Ech notzen et och selwer, jo. Et ass jo een Arrêt an der Kléck, da sinn Arrêt bei der Gemeng. Wann een elo vun deem engen Staddeel an deen anere kommen Vum Floss an d'Sauer Wiss kann een dat heite benotzen. Ass ganz flott, net nëmme fir akafen ze goen, mee och fir bei een op Besuch ze goen, ass et ee flotte Moyen fir sech an Dikrech ze deplacéieren, ouni datt mer alleguerte mussen een Auto huelen. De Projet besteet also scho méi laang um Plang an elo ass et endlech wouer ginn, datt am 20 Minutten Takt jiddereen an der Stad gratis d'Méiglechkeet huet, ganz onkomplizéiert a virun allem ouni Auto an d'Stad kënnen akafen ze fueren. Also ech fand eng ganz gutt äh, Saach, dat e kann am Bus hei duerch Dikrech fuer, well so kënnt een iwwerall hin, wou ee wëll. An äh, virun allem fir d'Kanner ass dat eng ganz flott Saach. Ja. War haut der éischte Kéier? ja, déi éischt Kéier, ja.
An dat dat net déi lescht Kéier bleiwen. Herrlech!
Herrlech, also et ass der Pescht wat dem Claude komm. Ech weess net op et lo eise Buergermeeschter war deen déi Idee hat, mee op jiddefalls ass formidabel. Lo war ech gëschter am Dikrech, ech war erëm haut, ech hat eppes vergiess, sinn ech haut erëm hannescht gaangen an zu Fouss packen ech de Wee net méi. Awer ech packen en nach zur Nout, awer datt heiten dat ass. An ech fueren och lo méi oft.
Nach ass alles nei fir de Buschauffeur, deen nach op säi Plang ugewisen ass, an awer och fir d'Leit, fir sech mat den zwou Linnen zurecht ze fannen. Awer si huelen et mat Humor. Lo sinn ech de ganze Wee mat op Gilsdorf gefuer. Lo landen ech erëm hei, wou ech ageklommen sinn. An de Chauffer war ganz léif en ass mat erausgeklomm, hien ass och erëm weider gefuer. Du sot en, et kënnt nach een, an dann hu mer zesumme gewaart. Jo, si si ganz léif d'Chauffere, si hëllefe mer och mam Weenchen.
D'Experienz Citybus ass also op alle Fall lancéiert, awer net a Stee gemeesselt. Elo ginn Statistike gemaach, wéi de Louis Express den an der Realitéit och genotzt gëtt, a sollt sech erausstellen, dass Nobesserung erfuerdert ass mat den Horairen oder Strecken, sinn Ännerungen net ausgeschloss. Nach bis den éischten November ass am Dikricher Kulturhaus eng Ausstellung, déi een op kee Fall sollt verpassen. Et ass zwar net hire gewinntene Kader, an awer hunn d'Memberen aus dem Dikricher Fotoclub fir hir Joresausstellung 2020 erëm vill interessant Wierker ze presentéieren. E Samschdeg, drëtten Oktober am Kulturhaus zu Dikrech. Et ass Ouverture vun der Fotoclubexpo 2020. Eelef Fotografe sinn dëst Joer am Coup. D'Haus ass deemno nees gutt gefëllt. Awer d'Ausstellung ass net ewéi soss an der aler Laurentiuskierch. E Vernissage gëtt et dëst Joer och keen. Majo, also ech menge mir sinn an der Coronakris, ne, mir wëssen et alleguerten. Mir hunn am Fong versicht gehat, dat Leiden trotz allem ze maachen, fir eise Public ze begéinen. An der aler Kierch war et an deene Konditiounen, wéi et elo sinn, net méi méiglech. Ech mengen, hei ass et ganz kloer méi einfach, fir och eng bestëmmten Unzuel vu Leit ran a raus ze loossen. Et huet een eng besser Kontroll an der Galerie. Mir sinn och immens frou, datt de Schäfferot eis dat erlaabt huet, ee Mount ausstellen an engem Moment, wou et komplizéiert ass. Super, an dofir hunn een hei de Raum och ganz gäre geholl gehat.
Wéinst dem Lockdown dréit sech dék Joer d'Ausstellung net ëm een eenzegt Thema, jidderee konnt e bësse séng individuell Sujeten erauswielen, wéi beim Max Seil hei, deen zënter Jore schonn Esch-Belval als Motiv fotograféiert. Ech soll lo mol eng Iddi an der Serie ass enke dat Abstrakt, dat Grafescht, dat heescht dat si Biller a sech wou keng Persounen drop sinn an eben och Biller wou ech Persounen mat integréiert hunn, well där si jo och natierlech zu Belval, natierlech nach net ze vill, dat soll dat och e bëssen dorstellen am Moment. Do entsteet Liewen einfach, soen ech mol einfach, et kommen ëmmer méi Leit dohinner an all déi Saachen hunn ech e bësse probéiert an d'Serie anzebréngen.
Oder den Yves Maurer, deen de Kontrast tëscht Modern an Iwwerreschter vum Kommunismus a Rumänie faszinéieren, do wou hie schonn ewell 10 Jor mat senger Fra hi reest. Während dem Dag, do huet en déi faarweg Reklammen, et ass alles esou knalleg deelweis, an dann anerersäits huet een déi al Gebaier, déi dann vläit ganz schlicht wäiss sinn oder am Bëtong sinn oder esou Saachen, déi ze vill héije Kontrast maachen a wou een dann am Fong E bëssen esou wéi Disneyland e Kontrast huet tëschent deem Alen an deem Neien. An dat wollt ech net erausbrénken. Ech wollt, ech wollt elo keng Kritik maachen. Ech wollt elo einfach esou d'Realitéit weisen, wéi ech se empfannen. An dat ass am Fong esou e Verschmëlze vun deenen zwee. Dann huet awer och de Ben Bloom, den eelste Member aus dem Club, mat enger ganz aler Serie deelgeholl, déi am Fong en Experiment war, an dunn eng Nouveautéit ervirbruecht huet. Déi Biller hunn ech schonn viru 20 Joer scho gemaach. Ech war praktesch den Éischten, deen den Zirk erausfonnt hat, wéi dat se mat Verzéien maachen. An wéi ech dat erausfonnt hat, da ass dee Zirk kapéiert ginn an dann ass him nogemaach ginn. Och haut nach si se beim Digrecher Fotoclub experimentéierfreedeg an dynamesch, kënne sech och net iwwer Nowuess bekloen. Permanent stoussen nei Memberen dobäi, an dat vun iwwerall hier aus dem Land. Och den Yves Maurer, deen eigentlech aus der Stad kënnt, ass esou duerch en Aarbechtskolleeg op en Event vum Club zu Charleroi matgeholl ginn an ass bliwwen. Du sinn ech matgaangen an dat war mam Dikricher Fotosclub an do ware ganz interessant Leit dobäi. An du während engem Joer sinn ech e bëssen an d'Stad an de Fotosclub gaangen an zu Dikrech an hunn ech gemierkt, dat hei zu Dikrech awer am Fong méi experimentéiert gëtt an d'Leit méi eng Visioun vum Auteur als Fotograf hunn. Wat ech interessant fannen un dësem Fotoclub ass wierklech, datt jiddereen seng Saache ka weisen an et gëtt em gehollef, wéi kann ech mech verbesseren, wéi kann ech eng Perspektiv änneren an et sinn einfach interessant Themen déi mer beaarbechten an et gëtt keen ausgeschloss. Dat heescht, et ass ganz interessant. An am Kulturhaus huet et hinnen och gutt gefall. D'Fotoe sinn top ausgeliicht an et huet net missen esou vill opgeriicht ginn ewéi soss. Awer hir al Eventeren der Kierch vermëssen se trotzdeem beim Fotoclub An duerfir dierf d'Expo 2021 warscheinlech dann och nees op gewinntem Territoire stattfannen. Da maache mer nach e klenge Sprong zréck an de Summer, wou jo dëst Joer Vakanz doheem ugesot war. Deemno huet sech déi ganz Geschäftswelt hei zu Lëtzebuerg och missen e bëssen adaptéieren. Hei zu Dikrech Do haten se dowéinst Summeraktiounen, déi sech iwwer déi ganz grouss Vakanz gezunn hunn an och nawell décke Succès haten. Um Enn vum Summer war et endlech souwäit, D'Gewënner vun der grousser Tombola konnten ermëttelt ginn, e Moment, op dee vill Clienten laang gewaart hunn. Jiddereen, deen an de Woche vun der grousser Vakanz an den Dikrecher Geschäfter akaaft hat, konnt wuel Woch fir Woch un enger Tombola deelhuelen, mee um Enn do hunn an der Schlusstombola déi ganz grouss Gewënner gewaart. Déi Dikrecher Geschäftsleit hate sech net huele gelooss. Den éischte Präis ass natierlech een de Citybike, deen ze gewannen ass, niewent engem Reesbong vun 1.500 Euro an engem Frigo. Mee d'Geschäftsleit ware wierklech ganz, ganz fläisseg a si hu ganz, ganz vill Saachen an d'Tombola eraginn, Mee et muss wierklech soen, dat d'Geschäftsleit ganz positiv waren a mir och ganz frou waren, dat se eis sou ënnerstëtzt hunn, fir déi Tombola an déi Summeraktivitéiten op d'Been ze stellen. An tatsächlech hu si all matgespillt. De Geschäftsverband vun Dikrech hat sech dëse Summer extra vill Méi ginn, fir d'Leit an d'Stad ze zéien. All Woch hunn d'Geschäfter deemno en anert kulturellt Thema an de Mëttelpunkt gesat. D'Potty Lotty huet eemol d'Woch seng Märercher am Fräie gelies. Dat alles, fir och de Client op déi kulturell Vilfalt an der Stad opmierksam ze maachen. An tatsächlech war an den Dikrecher Geschäfter ëmmer eng lass. De But war jo och, d'Geschäftsleit mat eranzehuelen an déi ganz Aktivitéit. Si hu jo misste matmaachen, éischtens bei der Tombola, awer och bei den Ausstellungen, déi mer gemeet hunn. Dat heescht, mir hunn u sech Ausstellungen an de Fënsteren, Aktivitéiten an de Fënstere vun de Geschäftsleit gemeet. fir einfach dee ganze Geescht bëssen ze opzefrëschen, awer och ze stäerken, fir dat een einfach gesäit, wann een zesummenhält an zesummen eppes mécht, dat een och wierklech mat bësse Moyen vill kann op d'Been stellen. De leschte Wanter jo hat d'Gemeng hei zu Dikrech e Pop-up Shop lancéiert, wou a relativ kuerzer Zäit zimmlech vill verschidde Produiten ugebuede goufen, Schnapps, Bijouen, Kleeder, Designdëscher, awer du koum Corona an et ass roueg ginn op der Nummer 17 an der Groussgaass. Zënter enger Woch allerdéngs huet sech dat geännert. Reouverture déi lescht Woch vum Pop-Up Geschäft op der Nummer 17 an der Groussgaass an déi nei Protagoniste sinn d'Claire-Lise Backes, d'Kënschtlerin, déi virun allem mat hiren eegenen Hänn Tableaue vu liewensfroue Fraen nana moolt.

Op där anerer Säit d'Xenia Dutarroy, déi lo schonn 12 Joer am Land wunnt an entretemps och Lëtzebuergerin ass. Ech kommen aus Indien. Ech kommen mat maim Mann an menger Doechter an mir wunnen hei zenter 12 Joer an ech fannen hei immens flott.
Déi geléiert Handelskafra, déi laang an der Logistikbranche aktiv war, huet virun enger Zäitchen decidéiert, hirer Passioun no schéine Stëfter a Faarwen nozegoen. Zu där Zäit hunn ech vill weiblech Artisten an Indie kenne geléiert. Ech wollt hir Konscht an d'Welt erausdroen. Esou hunn ech Les Sutras gegrënnt. Souwuel d'Wuer vun der Mark Sakanana wéi och Les Sutres sinn also alles Unikater, déi mat Handaarbecht a mat vill Léift hiergestallt goufen. No éischten Experienzen an anere Buttiker, wéi dem Luxembourg House oder dem Hôtel Royal zum Beispill, hunn déi zwou Fraen elo decidéiert, zu Dikrech hiren éischten eegene Concept Store opzemachen. Four Years Ago, We Met for Work and the Relationship Viru véier Joer hu mir eis bei engem Spadséiergang kennegeléiert. Eis Frëndschaft ass ëmmer méi gewuess. Ech hunn dem Claire Lise seng Biller sou gär. Ech wollt jo ëmmer eppes mat Fraenartiste maachen. Et huet sou gutt gepasst, datt seng Biller dunn op menge Foulare waren. Eis Frëndschaft ass ëmmer méi staark ginn, sou datt ech dem Claire Lise direkt getraut hunn, wéi hatt mir vun dësem Pop-up Shop hei zu Dikrech geschwat huet, datt ech direkt decidéiert hunn, fir mat him heihin ze kommen. Even without looking, I just said we should go straight ahead. Je me suis dit qu'il fallait sortir un petit peu de Luxembourg et aller vers le nord. Il y a de très belles choses dans le dans le nord, surtout à Diekirch. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé que c'était un petit Luxembourg et et cet endroit m'a été recommandé par la ville de Diekirch. Et c'est magnifique, j'y suis super bien et j'en ai fait je crois avec mon amie Zenia un merveilleux petit bijou chaleureux, coloré et accueillant.
Mat engem Tableau oder enger Posch vum Clairlise ënnerstëtzt ee iwwregens d'asbl Mobbing-LU an d'Fondatioun Professors Without Borders vum Tessy Antony de Nassau, déi sech fir eng besser Educatioun vun de Meedercher an der Welt engagéiert. Beim Senja sengen Textilien iwwerdeems geet en Deel vum Erléis un d'Bildung vun aarme Kanner an Indien. An der Dikrecher Geschäftswelt, do deet sech jo allgemeng zimmlech vill a leschter Zäit, sou huet virun e puer Méint och en neit Kleedergeschäft op der Esplanade seng Dieren opgemaach, Style and Beauty, eng Boutique mat südeuropäeschem Flair.

A bientôt!
An eiser Serie Dikrich kacht, do huele mir iech haut mat bei de Franco am Restaurant Non Solo Vino. Do halen se drop hir Pate selwer ze maachen, deemno steet do haut Pasta

Am beschte kart et sech natierlech mat frësche Produiten an deenen, déi net behandelt goufen. Beim Forum Pôle Emploi hei zu Dikrech sinn se an där Hisiicht optimal opgestallt. An der Aarbechtsmesure Am Gäertchen, do produzéieren se dat ganzt Jor iwwer all méiglech Zorten un Bio-Geméis an Bio-Uebst. Am Gäertchen ass ee vu véier Servicer vun der Beschäftegungsinitiativ Forum Pôle Emploi, déi hire Sëtz am Val op Rohr zu Dikrech hunn. Hei solle Leit ouni Aarbecht, Chômeuren an awer och zum Beispill Flüchtlingen erëm gehollef kréie fir de Wee op den éischten Aarbechtsmarché ze fannen. Hei lo ass eng Ekipp domat beschäftegt, gedréchent Äppel fir d'Kleeserches an d'Chrëschtdagstute prett ze maachen. U sech fänke mer moies un, da ginn d'Äppel alleguer geschielt an dann de Batz erausgeholl, a Scheiwe geschnidden an da komme se an Drécheschaf. Do gi se da 24 Stonne gedréchent a wa se da fäerdeg sinn, da gi se agepak an dann ass de Produit eigentlech fäerdeg.
Eng Ekipp ze organiséieren ass net ëmmer einfach, well déi, déi an der Mesure schaffe maximum zwee Joer bleiwen dierfen, musse si natierlech och a Stagë goen. Als Chef d'Ekipp muss een duerfir ëmmer flexibel sinn, grad esou well d'Leit och ëmmer erëm wiesselen an och dacks net déi selwecht Sprooch schwätzen. Si kréien einfach eng Formatioun den éischten Dag, dat heescht, si ginn op alles eigentlech den éischten Dag. Probéiere mer hinne sou vill wéi méiglech Informatiounen ze ginn, op wat et ukënnt, an dann d'Motivatioun sinn eigentlech mir selwer. Dat heescht, wann mir moies erakommen als Cheffen, dann si mir déi, déi hinnen d'Motivatioun eigentlech mussen ginn. Dat heescht, e motivéierte Chef huet eng motivéiert Equipe normalerweis. D'Wuer, déi am Wellebroch verschafft gëtt, déi kennt aus den zwee Produktiounszenteren zu Jonglënster an zu Baastenduerf, wou mer lo hei sinn. Hei ginn op engen 20.000 Quadratmeter ausschliisslech Bio-Geméis, Blummen a Planzen hiergestallt. Donieft gëtt et och nach en Hektar grousse Bongert, wou allméiglech Uebstzorten ugebaut ginn. Awer och an den dräi Zäre si permanent eng sechs Leit am Asaz, fir Tomaten oder Zalote, Cornichonen, Kraider a Blummen ze setzen an ze fleegen. Am Bio-Ubau gëtt et op alle Fall ëmmer genuch ze dinn. All eis Saache si bio-zertifizéiert, mir sinn och do kontrolléiert vum Kontrollveräin. An dat war fir eis e Sous-entendu. Ech mengen, wa mir an engem soziale Betrib schaffen, mir wëllen eppes Guddes maachen, da muss, also Sous-entendu, dat mer och biologesch schaffen an och well fir sech aus Biolandwirtschaft, genau, grad am Geméisbau war ganz vill Handaarbecht. An jo, voilà, mir mussen d'Leit beschäftegen am Biogeméisbau fält vill Handaarbecht un, Kraut rappen an esou weider. Dat heescht, dat ass, geet mat sech, also dat ass eigentlech sous-entendu, dat et bio ass.
An d'Resultat ka sech weise loossen, d'Joer iwwer ginn am Gäertchen eng 2.000 Kilo Tomate produzéiert, 30.000 Zaloten, 1.000 Kilo Äerdbieren an eng 125.000 Jongplanze gezillt. D'Recolte, déi gëtt all Dag op de Site am Waalerbroch bruecht, wou se dann entweeder fir de Maart oder de klenge Buttik am Waalerbroch prett gemaach gëtt. Wie wëll, ka seng Wuer hei direkt akafen oder awer virbestellen. Alles, wat net den Normen entsprécht fir verkaf ze ginn, dat gëtt am Waalerbroch och weiderverschafft zu Pesto, Zoosen, gedréchente Kraider oder zum Beispill Zoppen. Déi Leit, déi hei an der Kichen aktiv sinn, hunn iwwregens gutt Chancen, en Job um eeschten Aarbechtsmarché ze fannen. Awer ee Secteur, wou mer ganz vill placéieren, ass, sinn eis Leit aus der Kichen, well déi dann och an d'Kantinne kënne goen an an, jo, Cuisine Collectiven als, jo, Spullhëllef oder och mol als Aide-cuisinier. Dat ass ee Beräich, wou mer an Zukunft vläicht och méi wäerten ausbauen, well mer do och vill Leit kënne placéieren, well do och eng Demande vum Marché do ass. D'Myriam Bürgen ass och um gudde Wee hin zu enger fester Aarbechtsplaz. Wéi hatt virun zwee Joer am Gäertche placéiert gi war, Hatt hat net vill Anung vun engem Gaart. Mat der Zäit awer ass hatt esou vun der Aarbecht faszinéiert ginn, datt hatt elo eng Léier am Gaardebau ugefaang huet. Ech hunn esou vill Interesser hei dru fonnt, datt ech gesot hunn, datt ech dat wéilt onbedéngt léieren. An jo, ech si frou, datt si mir d'Chance ginn hunn, fir dat däerfen ze léieren hei. Wat ass dann dat Schéint heirunner? Maja dat een et ka wierklech séinen an dann vum Kär bis zur Felsplanz an et gesäit een dann och wat ee gemaach huet an jo et ass och schéin ze gesinn wann d'Leit et mat Freed kafen an well ee weess ech hunn dat matgemaach dat ass schéin jo.
Also, wann Dir déi nächste Kéier um Maart zu Dikrech sidd, da profitéiert fir op beim Stand vum Forum Pôle Emploi laanscht ze goen. Si sinn hei all Dënschdeg Moie mat engem Stand vertrueden. Dir kënnt Iech natierlech och eng Abokëscht bestellen, déi Dir dann am Walebrooch oder um Site zu Baastenduerf ewechhuele kënnt. Dat wor et dann fir eis Emissioun haut aus dem Militärmusée zu Dikrech. An engem décke Mount schonn soll déi nei temporär Ausstellung iwwert d'Rekonstruktiounszäit nom Zweete Weltkrich ufänken. Also kommt eis roueg mol eng Kéier besichen, mir géifen eis freeën. Bis dohinner, mat et gutt, ech soen Iech Äddi.